Zvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti aratidze varanda vake zvinhu izvo zvinofanira kukurumidza kuitwa. Akazvituma nomutumwa wake ndokuzvi ndokuzivisa muranda wake Johani. Tinokudza Ishe zvikuru nekuwedzerwa uno mukana kuti tinyeverwe neshoko ravo, tikuchidzirwe, kumutswa mwoyo, pamusoro pazvose tidzoseredzwe eh, panzvimbo yedu nokuti nguva yava padyo. Sekutaura kukuita theme yedu gore rino iri kuti restore, kudzoseredza, kudzoseredzwa. Musoro watakapiwa unoti first love, rudo rwokutanga. Kuburikidza neshoko raIshe Jesu Kristu kukereke iri paEfeso. riri rimwe rechikamu chezvakazarurwa zvaJesu Kristu zvaakapiwa naMwari kuti azivise varanda vake vaiva pakereke yepaEfeso. takaona pana zvakazarurwa chapter 2 vhesi ya 7 rechirungu riri kuti he who has an ear let him hear what the spirit says to the churches hongu takatarisana nesangano repakereke rechirungu riri kubva rati to the churches ichi chirevo iri ishoko rine zvariri kureva pasangano repaefeso Iri ishoko rine zvariri kureva rakatarisana nechimiro chiri mukereke kubvira panguva yakatanga kereke kusvikira pari nhasi. Iri ishoko zvakare rakanaka rine chirevo rine zvariri kunangana nazvo pachimiro perino sangano ranhasi. Kunyangwe kwatiri iyesu madzimai, kunyangwe kwandiri ini mbune, kunyangwe kwauri iwe. Saka pese pari kunongedzerwa kunzi kereke yeEfeso, ngandizviongorore ndizviisewo inini ipapo pachinzvimbo ipapo. nokuti ishoko to the churches ndima yedu yatiri kufamba nayo iri kubva pana zvakazarurwa chapter 2 vhesi ya 1 kusvika pa 7 zvakazarurwa chapter 2 vhesi ya 1 kusvika pa 7 tichaverenga zvishoma nezvishoma chifamba nayo kusvikira ndima yedu taipedza yese

zvigadziko zvemwenje zvinomwe zvendarama takaenda pana zvakazarurwa chapter 1 vhesi ya 20 tiri kuona dudziro tiri kuona zviri kureva chakavanzika ichi chenyeredzi nomwe dziri muruoko rwerudyi tiri kuonazve Dudziro yechakavanzika chiri kureva mm, zvigadziko zvinomwe zvendarama. Ndiyeyu Mambo Jesu ari kuratidza ownership yake, ari kuratidza hu, eh,

Ndinoziva mabasa ako nokutambudzika kwako nokutsungirira kwako vuye kuti haudi kuonana navanhu vakaipa wakavaidza ivo vanoti tiri vaapostori asi ivo vasi ivo chaivo ukavawana vari venhema ukatsungirira nokuva nomwoyo murefu nokuda kwezita rangu ukasaneta handei pavhesi ya 6 asi chinhu ichi unacho kuti unovenga mabasa avanikoraiti andinovenga neniwo mambo jesu vari kutaura vachiti i know you i know ndinoziva tiri kuona vari kurumbidza sangano riri kupiwa rumbidzo nokuda kwemabasa akanaka akakosha anoudzamu ari kuitwa pasangano repaefeso tiri kuona pane zvinhu zviri kubuda pamabasa makuru avari kuita paefeso paefeso tiri kuona pane the deeds pane discipline pane doctrine pane determination deeds mabasa sangano riri kushingairira mumabasa discipline ushingi tiri kuona panyaya yavo yekutsungirira pakutambudzwa e, uye vachinyatsokuongorora panyaya dzedzidziso dzakaipa vachinyatsokuona kuti aa izvo handizvoba doctrine dzidziso zvakare panyaya yevavaizviti vaapostora eh, asi ivo vachiidzwa chiona kuti aa ah, ah, ava ndeve nhema determination kutsunga kutsungirira ende havasi kusvika pakuneta vhesi ya 6 tiri kuona zvakare nyaya yedzidziso doctrine eh, dzidziso yevanikoraito bva vavenga mwari vavari kuvengawo zvakare hanzi nokuda kwezita rangu mabasa anoshamisa anofadza kurumbidzwa naiye muridzi wesangano vari kufamba pakati pekereke ivo ishe wedu jesu kristu pavhesi ya 4 Asi handifari nechinhu ichi kwauri, nokuti wakasiya rudo rwako rwekutanga. Rudo kunaniko? Rudo kuna Mwari here? Rudo kuvanhu here? Johani wekutanga chapter 4 vhesi ya 19 iri kutitsanangurira kuti rudo kunaniko inoverenga ichiti isu tinoda nokuti iye wakatanga kutida kana munhu achiti ndinoda mwari achivenga hama yake murevi wenhema nokuti usingadi hama yake yaakaona, ungada seiko Mwari waasina kuona? Iwoyu murayiro wakabva kuna Mwari. Tinawo nokuti unoda Mwari ngaadewo hama yake. Saka tikuona kuti marudo aya ari mawiri haakwanisi kupatsanurwa, anofambidzana akadaro. Haungati unoda Mwari ausati wamboona uchivenga hama yako. iyo ugere nayo rudo rupi rwekutanga rupiko rudo rwekutanga rupiko tichitarisa nzvimbo iyi yainzi efeso inzvimbo yanga iri mudunhu reasia riri guta guru raive nomukurumbira raive neupfumi mainge muzere uyipi mune kunamatwa zvifananidzo maiwanikwa temberi yaartemis eh, nemwarikadzi ainamatwa panzvimbo iyoyo ainzi eh, diana da, mamune vanhu vanga vazere nemweya e, yakaipa Zvino ana muposoro Pauro pathird missionary journey ari kusvika panzvimbo iyi yeEfesasi akagarapo kwemakore anenge mawiri akanoti pfuurei mawiri achidzidzisa ipapo vachiparidza shoko raJehovha Zvino vaEfeso vakati vachinzwa, vachinzwa nezveirori shoko rinodzikinura, iro rudo rwaMwari rukuru, kuti vakatuma mwanakomana wavo akaberekwa ari mumwe woga, kuti ani nani anotenda kwaari agowanikwa ari anowana upenyu husingaperi. haana kukoshesa humwari kusiya iro denga kuuya pane rino pasi kurarama somunhu akazvidurura akazvidzwa akanyadziswa asi akateerera kusvika pairo rufu rwomuchinjikwa akavigwa akamuka vavariro iri yekudzikinura iri kuvadzikinura kubva muzvivi zvavo iri yekuvadzikinura kubva mudima guru vaefeso vanzwa irori shoko vakasvika pakuita that decision yekusiya muraramiro wavo wokusiya zvakaipa zvavo tinonzwa pana Acts chapter 19 zvitonzi vazhinji vakatendeuka vachisiya mabasa avo akaipa kunyange nevaiita zveun'anga vakasiya vakauya nebhuku dzavo dzeun'anga dzakasvika pakupiswa pakaiswa value ipapo yekuti zvakange zvichikosha mari bhuku dzakapiswa ipapo Guta reEfeso was turned upside down. Efeso yatendeukira zvino kuna Mwari. Efeso yatendeukira zvino kuna Ishe Jesu. Vakurarama nzira iyo. Vaizikanwa kunzi venzira iyo. Zvino kwakaita mwe mukuru ainzi Demetrio anga ari muvezi wezvifananidzo nemabusiness partners ake vakaona kuti maiwe Honai zvaakuitika muguta rino. Bhizinesi redu rakutoparara kairi nokuda kwevanhu venzira iyo. Unhu hwavo ukama hwavo naMwari chinhu chakaoneka chakaunza shanduko muguta reEfeso. Efeso akurarama upenyu hutsva, upenyu muna Ishe Jesu. Ukama naivo Mwari ave kushumira Mwari rudo rwokutanga rudo kuna mwari tichiverenga patsamba yavaefeso chapter 1 vhesi ya15 pauro ari kunyorera kuvaefeso ari kutenda mwari ari kuvonga mwari nokuda kwe Rutendo rwaiwanikwa paEfeso no, nokuda kwerudo kuvatsvene vose, your love for all the saints, rudo mumwe kuno mumwe. Asi, asi, asi handifari nechinhu ichi kwauri, kuti wasiya rudo rwako rwokutanga. Rudo rwaimbevepo, rudo rusisisipo, chiyero chaimbowanikwa paEfeso icho chisisipo, chiyero chaifanirwa kuti chigokura, chigopfuurira, chichienda nekuenda, chigoita udzamu, udzamu hwerudo. Asi pakuonekwa pachiita the opposite. kubva pachiyero chavakanga vakabata vakaonekwa vari kuriregedzera vakariregedzera ndokuriregedzera chichifufunyuka rudo rudo chichifufunyuka kusvikira a ah, watosiya vaifanira kunge vachiita grow from glory to glory asi zvakafamba zvichienda the opposite way Asi chinhu ichi okay, pane chivero cherudo chatinotarisirwa naMwari. Mwari vari kutitarisira, vakatipa standard yerudo. Pane standard yerudo Mwari yavanotarisira kuvateveri vavo. Pana Matthew chapter 22 verse 37 to 39 tiri kunzwa ishe jesu vari kutaura ipapo vachiti akati kwaari ida ishe wako ida ishe mwari wako nemwoyo wako wose nomweya wako wose nokufunga kwako kwose ndiwo murayiro mukuru wokutanga wechipiri unofanana nawo ndiwoyu ida wokwako sezvaunozvida iwe asi handifari nechinhu ichi kwauri wakasiya rudo rwako rwekutanga aiwa mabasa makuru aivapo mabasa anokudzwa paefeso ainge aripo asi rudo rudo takaona vakorinde yokutanga chapter 13 vhesi ya 1 to 3 nobva yati kunyange ndikataura nendimi dzevanhu nedzevatumwa ndisino rudo ndava sendarira dzinorira nedare rinongowa chingwerengwere kunyange ndine chipo chokuprofita ndichinzwisisa zvakavanzika zvose nokuziva kwose kunyange ndinokutenda kwose kuti ndibvise makomo ndisino rudo handizi chinhu kunyange ndikagovera varombo zvose zvandinazvo Kunyange ndikaisa muviri wangu kuti uh, ndipiswe ndisino rudo handibatsirwi chinhu kunyange ndakaita basa ripi neripi rinoshamisa ndisino rudo handizi chinhu ishe jesu vobva vati a new commandment i give to you that you love one another hanzi by this vanhu vachaziva kuti muri vadzidzi vangu tiri kuonekwa here kuti tiri vadzidzi vaishe jesu raramo yedu mufambiro wedu watiri kuita muzuva ranhasi zviri kuoneka here rwanguwo rudo rwakamira seiko rudo kuna mwari rudo kuhama yangu ndikukushikairira zvipiko mabasa here Eh, kunyange Ishe Jesu vapinda mumba maMaria naMarita vari kutaura vachiti, Martha, Martha, unofunganyireiko zvizhinji? Mari, Maria asarudza chakanaka chaasingazombotorerwa. Maspiritual values versus material. Ishe Jesu vari kutipa mushonga, vari kutipa remedy pavhesi ya5 iri kuti naizvozvo rangarira pawakawa utendeuke ugoita mabasa ako ekutanga rangarira think back utendeuke udzokere pamabasa ako awaita chirungu iri kubva itipa 3 rs remember repent return tiri kuona mufananidzo wakanakisa uri kuwanikwa pana luke chapter 15 vese 11 kusvika pa32 yejaya riya mwanakomana muparadzi akurarama upenyu huye munguruve akasvika pakurangarira maluxuries anga ari mumba mababa wake umbozha wanga uchiwanikwa mumba mababa wake asi iye zvake ipapo akurarama upenyu hwenguruve akasvika pakufunga chirungu chiri kubva chati when he came to his senses akarangarira akaita think back Zvazvaimbova. Rangarira hama zvazvaimbova paya pawakatenda muna Ishe Jesu Kristu, kushingaira kuye kwawaita mwoyo uchitsva, ndine ukama ndichiyanana naivo Mwari. Rangarira, utendeuke, udzokere. Mwanakomana uye akati, Ini ndakusumuka zvangu ndidzokere kuna baba wangu. Haana kugumira pakungofunga chete, wakasimuka wakaenda kuna baba wake. Dzokera hama, Mwari vanotida. Ngatiitei restore ukama hwedu naMwari. Pavhesi ya 7 inobva yati, Une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Unokunda ndichamutendera kuti adye muti woupenyu uri muparadhiso yaMwari. Unokunda. Kune mubayiro weuyo unokunda. asisi kugumira pamubayiro bedzi kupedzisira kwevhesi ya5 tiri kuona kuti usingatendeuki kana usingatendeuki kune murango kune murango kune uyo usingatendeuki hameno hama shoko rataurwa ishe jesu vazarura kusangano repaefeso vazarurawo kunyange nekwatiri Shoko roti une nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya kukereke. Ishe varopafadze kuverengwa nekududzirwa kweshoko ravo. Amen.